Bi navê Xwedayê Kurdistanê heval me hemî bi xêr hatin. Îro mijara me Pirtûka Frans Fanon in a dibêjin kolonyalîzma mantiqa kolonyalîzma radîkal e. Bernama me du beşan pêk xwere. Beşa yekem de ez ê hinekî behsa jiyana Frans Fanon bikim. Piştî wê mêrxas ê behsa dibêjin pirtûka wî bike. Duê Arê demê naverekê bine panzdeh deqa hevalê çay ve xunedê pêdivîya wan çi bi wê bikin. Pişt wê pirsu be sibê we me wisa bidomîne. Belê em wisa dest pê bikin her tiştema me. Tamam. Belê wekî hûn dizanin Frans Fanon Sala hezar û neh sed û bîst û pêncan de li Martinîkê, Martinîk ji ka giravek girêdayî Fransayê ji xwe li wir de tê bêjin dinyayê û malbatek em bêjin em dikarin bêjin burjuwazî em ê bêjin rewşa wan baş e li wir de tê dinê û zaroktêk xweş derbas dike. Em bêjin haya wî pisikirêkên em bêjin reşikan yê din çênabe çunkî Kêm zêde rewşa wan malbata wan baş e. Van tiştan ferq nake û em vê jin di zanîngehê de dest tipê û psîkiyatrî wê beşê dixwîne. Di wê demê de em vê jin şerê cîhana duyem dest pê dike. Ew li aliyê Fransiyan hemverî Naziyan şer dike. Di wir de ew wekî bawekî fizîkî gor ez zanim eskeriyê nake, di wir de wekî bijîşkekî psîkiyatrî ya psîkolog di wir de em bêjin şervan ger nexweşiya ku wan hebe ya jî di wir de hin caran dirûniya wan ne baş dibe bi wan re eleqedar dibe û wan guhdar dike û wan tedavî dike bawekî wisa bêjin. Ergêlîstin Lûr, Piştî wê di wî şerî de Frans Fanon tiştekî ferq dike, dike ku dibîne em bêjin kesên reşik û yên spî mîna hev nayê em bêjin dîtin û di artêşê de eskerê fransî mesela zordariyê eskerê reşik dike. Di heman cephê de ne, di ji bo heman davancê şer dikin. Leh hevdem ew biçûk tên dîtin û wir de misa beriya wê ew Fransa mîna welatê xwe dibîne. Her dem wisa dîtibû lê piştî vê bûyerê şûn de êdî hinek tişt heşî wî de hêdî hêdî em bêjin zelal dibe û dest êdî em bêjin kolonyalîzmê em bêjin psîkolojîya yê hatî kolonîkirin dest ji van xebatan dike û em bêjin Xwendina xwe pêş dixe û tam dibe psîkîyatrîst. Belê. Bibo bin. Ji xwe wî Parîsê Parîsê xwendibû û em bêjin li ser fîlozofiya hebûnparaziyê û hişmendiyê em bêjin xwendiye. Pişt wê mesela û bi şerê Naziyan pardon dibêjin Cezayirê di hese dibînin Cezayirî jî ka dibêjin di aliyê Fransayê tê kolonîze kirin metîngerî ser wan heye û êdî dixwaze her aliyê wan diçe wan deran diçe wan deran mesela dibîne mesela heman tişt vir jê metîngerî vir de jî heye û êdî wir de jî dîsa wekî bijîşkekî derûnî yê di wir de jî xebatê xwe dike û dihere erebîyayê hîn dibe erebîya xwe pêş dixe û ser de jî di yê cezayirîyan kovarek wan heye El Mujahîd ew kovara kovarek em bêjin bi nav û dengê di nav cîhanê de di wir de bawayekî rêk û pêk herdem nivîsê xwe dinivîse û dixwaze dinya em bêjin vî tiştî bihese. Bi hesa û dûvir de em bêjin Freud fanan hinek em bêjin ser teoriyê Freud jî dixebite. Hinek tiştî rast bîne lê hinekî berfireh dike. Mesela mijara em bêjin Olympus, Olympus heydi cem Freud de. Wirde em bêjin zanin zarok Di têkîlê wan û dê û bav de hinekî pisikirêkê wan henin. Em bêjin yê law em bêjin zarê law herdem bavê xwe wekî reqîbekî dibîne û herdem dixwaze hemberî wî têbikoşe. Lê Fanon dibêje kî pisikirêkan zarotê zarokên malbatên reşik ev nîne. Çunkî zarokên reşik pisikirêkek wan bi malbatî nîne. Pisikirêkê wan derve ye. Em bêjin bi însanê spî re ye.

Pirsgirêka wî pêşeroj e. Çunkî her dem ser pêşerojê difikire û wê pêşeroja xwe em bêjin çi bike, tirsa wî ser pêşeroja wî ye û ev bandorê wî dike. Hinekî van tiştan ji hev ve diqetîne. Piştî wê dikarin çi bêjin, mesela di gotara xwe de em bêjin nexweşiya derûnî ya bi sendroma Afrîkiyên Bakur mesela xweşe ku sab pênase dike û behs dike dibêje sendroma Afrîkiyên Başûr vana em bêjin nexweşiyek fîzîkî nî nêke dirûnî ye Afrîkiyên Bakur her dem dixwazin xwe bişbînin însayan spî bi xwe bibe wek wan ku bi nirxê wan zêde bibe em tiştên wisa em bêjin her dem li ser disekine. Ji bo vê nexweşiyê cihezkirina nêbijin ji wê re dibêjin a priori yanî Bê serpehatî hînbûn ji bo vê nexweşî yanî pîsîkiyatê de dema dinêrî xebatkarên wê nexweşxanê de ew ên reş weke Ewropîyan dixwazin xwe nîşan bidin, kincên wan xwe li xwe dikin û nasnameya xwe re biyanî dibin. Vê tiştê dibênî ji bo vê jî di kovara Albert Camus de dinivîsî vê gotara xwe dibêjî sendroma Afrîqiyên Bakur. Di vî navî penase dikî vê nexweşî. Belê. Sehet xweş. Rastê wisa gotibo. Pişê mesela em dikarin bêjin fanon çi kiribû alê psîkiyatrî de nêm teorî wan pêşxistiye û em bêjin di kovara Mujahîd de nivîsiye li aliyê Cezayîran sekinî Cezayîr yan sekinî ye û du berhemê wî yê di cîhanê de tê nasîn. Em bêjin hene yek ku ji xwe hûn dizanin çermên reş, maskeyên spî û lanetliyên li ser erdê wekî hûn dizanin ve her duyana pir girîng e. Ya niha me xwendibû ya jî yê din jî ka piranî meqaleyê wî jî pêk tê. Du pirtûkên wî tenê heye. Em bêjin yê wî nivîsandiye û çap kiriye. Mesela Di demisan çermiyên reş û maskeyên spî de piranî ser mirovên reş em bêjin wan disekin û bawekî tiştekî şexsî, psîkolojîk, însanek çawa teda vir kirin, însanek çawa hîs dike, însanek çawa tev digere wê ser wê disekine. Lanetliyên ser erdê jî ka em bêjin psîkolojiya kolonyalîzmê. Bavakî giştî mesela behsa wê dike û heta ji bo lanetliyên li ser erdê jî ka dibêjin Încîla şoreşan yani wekî tiştekî pîroz tê dîtin. Mesela di lanetliyên li ser erdê de hinekî em bêjin ser me got ser metingeriyê û ser wê psîkolojiya însana bavakî giştî disekine. Li wir de mesela Behsa şîdetê jî dike, em bêjin şîdeta metîngerî ye. Û Frans Fanon zêde mirovekî hemberî şîdetê nêbûye, çima ji ber ku dibêje şîdet ji xwe kesê hember vî tiştî em bêjin rabûne dike. Misal kesekî hatiye Kolnizekirin ji xwe vê şîretê li ku yê ji kê hîn dibe, ji kesê wî mesela metingeriyê ser wî dike, ser wî hîn dibe û gora ew çi dibîne wî tiştî taklît dike. Wisa dibêje û di vê werdê jî jixwe hingî tê rexnekirin, dibêje em bêjin Frantz Fanon şidetê piçekî romantîze dike. Belê, wekî me got bi vê pirtûkê dise li hemberî psîkîyatriya metîngeriyê jî tê dikonişe. Mesela dibêje du pirtûkê dise dibêje Ewropî dixwazin wekî tiştên nebûne hinek tişt nebûne veşêrin vat şan jî nexweşiyê dibin nexweşiyek derûnî ye bi hesabê her jî dike. Piştî wê Jixwe Frans Fanon wekî hûn dizanin sê û şeş salî di emrekî ciwan de mixabin nexweşiya losemiyê hîn dibe û demek kurte jixwe vefat dike ji ber ku nexweşiya xwe dereng pê dihese heta meselan bêjin tiştên ser laşûyê heta rastires bawer ku êşê xuya nebe naçe vê tiştî nahese. Ji ber wê jî sî û şeş salê xwe yanê hezar û neh sed û şêst û yekan de li Beyrûtê li nexweşxanek Beyrûtê re vefat dike. Niha van tiştan bêjin tên bîra min û re ez dikarim hêzê vê bikim. Tu kerem dixwazî. Saet xweş. Sağ ol. Yanî bi kurtasî jiyana wî hûre ya. Yani jiyanekî kin e rastî jî. Lê ji zarokatiya xwe heta em bêjin Dawiya Emrê xwe jî her tim lêpirsînekî kiriye û pirsiye û xwendinê xwe jî li ser wê kiriye, rewşa xwe pirsiye, rewşa civakê pirsiye û taybet jî ji ber ku ew jî yek ferdek ji kesên hatiye metîngehkirin xwe tedawî kiriye, pêşî xwe tedawî kiriye û wê tedawiyê jî li derdora xwe re em bêjin belav kiriye. Taybet li ser kolonyalîzmê û psîkopatolojiyê va tişta dibêjî, dibêjî nexweşiyên nevrotîk yanî yên stres û nîgeranê, ku di civaka kolonyal de zêde didin, kompleksa kêmasiyê, ango xwekêmdîtinê. Yanî dema dagirker tê axa te, axa mêtingerkirî, xelkê nişte jî xwe kêm dibîne ji wan re. Dibe jî ew teknolojiya wa zêdetir e, ev pêşketîtin e, em paşketî ne. Çikwa ev welatên ku hatine metîngehkirin aliyek rast e, weke welatên rojavayî pêş neketine ewqas di aliyê sîstemê de. Ew hê jî mesela di em bêjin demokrasî çi ye nizanin, mafên mirovan çi ye nizanin. Hê jî ew efendî kole. Yanî Xulam û Xwedan di wê psîkolojiyê de ne. Piştî ku netînger têne wir, vê tiştê dîsa lê napirse. Çunkî ew Marx nexwandiye. Marx behsa Xwedan û Xulamê dikî mesela, ew li ser aboriyê dikî, Hegel li ser xwekevdîtinê û xwenaskirin Dinirxînî Fanon jî vêner metîngeh yên ku metîn hatine metînkirin û yên metînger wana efendî kole yani gulam û gulam û çi bû xweda Keyna Sedikî wekî din jî Metînger, nijadperestiyê li ser civaka metîngehê bi zanistiyê dike. Yanî sîstematîk dike. Yanî dibe jî nijadperestiya wan ne wisa kînekî biyolojîk e. Kinc û amûreke ji bo metîngeriya xwe bi azadî, bi hertî bike. Wanan dibêjin ev kêm in. Evana em ê werin wanan fêrî şaristaniyê bikin. Bi vî avayî metîngeriya xwe didomînin. Fransa li Cezayîrê vê tiştê wek bi avayekî zanistiyê dikî û ceribandinê xwe di nexweşxanê psîkiyatriyê de dikî. Li Bilîdayê Psîkîyatrî mektebe girdkî navê kesê jî govetkî Antonî Porot e. Ev kes nexweşên psîkîyatrîyê weke mirovan nahesibîne ji xwe. Li ser we her tim ceribandina dike. Dema Fanon xwendina xwe yê bijîşkîyê diqedînî ji Lîyonê, Fransayê diçe Lê tayîn dibe tê nexweşxaneya Blîdayê, Cezayîrê. Li wê derê dibînî ku porot bi rastî jî nîjadperestiyê weke zanistîke asayî dicaribênî û bi gelekî tund nexweşên psîkîyatrî tedawî dikî. Paşo ew xwe dibêjî, Ev Efrîqî yek pirsgirêka wa heye. Di genetîka we de tundî heye, ev tu carî nabin şaristanî. Divêt em wanan weke xulamên xwe bikarbînin ji bo karên xirab re. Vê serdemê de ji xwe li her deverê kolonyaya heme dewletên Ewropayî kolonyê we hene. Ji ber vê yekê ev tişt weke tiştekî asayî tê fêrkirin. Heta sedsala nozdemîn jî koletî jî weke asayî ye. Ji ber vê yekê jî piştî koletî rabû lê çînên Karkerên karkeran derketin. Hingî li Ewropayê li ser çînên karkeran şoreş hatin kirin lê belê li Polonyaya de ev şoreş çênebû. Dîsa li ser mêtîngeriyê zextên koletiyê kirin li xelkê nişte jî.

di vê tewriyê de. Li hember wê Frans Fanon ev dikî nivîsa xwe yî di El Mujahid de dest pê dikî. Di wir de Afriqî ji ber ku metîngeh bûne û dixwazin vegerin bi rûmeta xwe yî berê, Hewce mane ku şîdetê dike. Ji ber vê yekê pirsgirêka mezin metîngeha metîngeriyê ye ne ku parastina neteweyî. Di şerê Cezayirê, şerê Cezayirê berî bamherin wê Cezayir Ji sed sala pazdemî heta sed sala nozdemî destê Osmanî de ye. Sed sala pazdemî bûyerin di hezar û pênc sedî de Barbaros her du birayên Barbaros dikevine hîmayê Osmaniyê. Sala hezar û heşt sed û sî û sêan de jî Fransa tê wê derê îşgal dike, dikevî wir, hemû ji wê beravê re dibêjin Magrîb, hemî beravê ji xwe re digirê û xelkên wê derê tevlî xelkê ku ji Afrîkayê aniye dikî metîngiran. Bi vî awayî nîzêkê sed salî ji xwe. Ev dir bûye weke beşek e, departman dibêjin Fransî. Bûye bi departmanek Fransayê. Fransî di hişê xwe de ev der ya me ye ji xwe. Ev xelkiyê me ye û zimanê xwe disepînin.

Wiha ji daxwazê vegerîn. Lê Anton Fanon li hember van tiştan rû rûyê wan dixe, dîrokê rûyê wan dixe û mînaka koloniyên ku azadiya xwe standinan behsa wan dike. Bi vî avayî pêwîstiya serxwebûnxwaziyê nîşan dide û vîna piştrast dike. Şerê Cezayirê de çawa dest pê dikî? Sala hezar û neh sed û pêncî û çaran de çaxê Fanon li wir de ye dibênî ku yekê qanûnê de meha qanûnê de şoreşek dest pê dikî. Beriya wê jî li Tunisê û Cezayirê jî şoreş dest pê kirine. Wekî dî jî gelek koloniyên weke yê Qereyî pê, weke yên Afrîkayê, Madagaskarê û Çîn vanan jî şoreşên xwe destpê kirine. Fanon dibênî ku vejînek çêdibî, vejînek neteweyî çêdibî. Heta vêna wisa pênase dikî, nivîsa xwe de dinivîsî. Dibêjî îro Şoreşa Cezayîrê ji çaxê Îbnî Haldûn sala sedsala çardemîn Îbnî Haldûn sedsala çardemîn de çûye Cezayîrê li wê derê wê demê feodal hene feodal eşîr hene hevdîre şer dikin ew diçî wê derê navcî dibê wanan li hev tênî û li ser siyasetê nivîsên xwe dinivîsî bi navê Muqadîme jî çap dike îro ji hêtê dihildin. Ji Îbn Haldûn ve heta vê rojê xelkê Cezayirê li ser siyasetê wisa çalak nebûn. Li ser şoreşê çalak nebûn. Her tim rewşa xwe qebûl kirin. Çawa di Osmaniyan de jî qebûl kirina piştî Cezayir ketiye destê Fransayê jî qebûl kirina. Lê Fransî ji ber ku nîcadperestiya xwe bi aliyê em bêjin mirovahî de gelek zêde dikî weke me got yanî nexweşxaneyek e lê wê nexweşxaneya psîkopatolojiyê psîkiyatriyê ji bo ceribandinê nîjadperestiyê bikar tîne. Van tiştan Xelkê Cezayirê hişyar dike û xelkê Cezayirê bi hemû pêkhateyê yên çapkir, yên demokratîk, yên îslamî, em bêjin îslamî kî dibêjî Cezayir jî ji gelên misilmanan de yê herî samîmî ne, dîsa nivîsa xwe wêna piştrast dike. Di wê de êdî şoreşek dest pê dikî û fano hemê hişê xwe didê vê. Piştî ku di ser paroçî her tim rediyaya dinivîsî ew wina sirgûn dikin ew diçî Tunisê ji wir dîsa tê Cezayirê û Elî Mucahîd re Nivîsê xwe dinivîsî propagandaya şerê dike, propagandaya şoreşê dike em wisa bêjin. Çunkî tekoşîna Cezayirê berdewam e ji wan ne ku ew dest pê kiriye. Di aqilê Ewropayî de ne tenê Fransî, Ewropayî jî vê qenaetê de ne. Bakurî Afrîkayî gelekî ew in kevnar in, prîmîtîf in û mazochîst in. Evana bi demokrasî û falan bêvan nayên şaristanî kirin. Divêt em li ser wan bin. Yanî wana ji mirovan nehesibînin. Heta Parot di nivîsa xwe de dibêjî, Bijîşkiya Ewropayî, Rojavayî nexweşdîtina mirovên metîngehkirî ye. Wisa yani bijîşkiyek wisa çê dike. Dibêjin ev nexweş in, em ê wan tedawî bikin bi metîngehkiriya kirina xwe. Li hember vê Xanon dibe dibe ev kesên gelên ku hatine metîn metîngeh kirin eger şer dixwazin eger şer dikin ev tê vê wateyê ku li hember tundiya e, metîngera ev tişt derkete holê û bi vî avayî dixwazin rûmeta xwe yî gundayî vegerîn. Bi vî avayî nêrînek li ser tundiyê çêdikî dibe jî heta ku daxwazên xelkê metîngeh kirî nehatin cî tundî yê berdewam be. Daxwazên herî kêm jî çi ye dibe serxwebûn herî kêm. Yanî em binêrê xêz bikin. Ya herî kêm serxwebûn e. Divê ti Mettinger serxwebûna min ya netewî qebûl bikî, bipejirî. Li ser vê nivîsên xwe ji bo ku Ewropa û dinya fêm bikî, çunkî çerçoveyek wisa heye, Ewropa, Amerîka hemû kolonî ji xwe kolonîze. Em ne emperyalîst in. Ew hemû li nav xwe de qanûnan çêk dikin. Em bêjin ev ji te re, ev ji min re parve dikin. Bi vî avayî dinêrin. Dema şerek wisa çêk dibî, bi vî avayî dinêrin. Gelo yê Fransa çi bikî? Gelo yê Fransa hikumeta wê diguherî hev din. Ji bo ku ser nakevin, partiyek derdikevî, partiyek mesela çapgir e, yê karkere ye, derdikevî sos, Dost tele navê zilam. Lê li hember rastgira nikarî xwe biparêzî. Çunkî çapgir dema daxil in dibêjin hemû dinya biraya mesela em birayê hev in, em enternasyonalîst in. Lê belê rastgir dibêjin vayê axa me çû. Rastgir wisa difikirin, dibêjin ev der axa me ye. Me sed salî tê de jiyaye. Sed salî xeyr û bela me xwariye. Wisa difikirin. Awqas. Kaşo ket derve. Di tekoşîna Cezayîrê pêvîstiya serxwebûnê û berxwedanê gelek li ser vê sekinîya me bû. Gelê Cezayirê nivîseka xwe de dinivîse, dibêjî gelê Cezayirê ku bi gefa ji holêrakirinê re rû bi rû maye, hişmendiyek wisa pêş xistiye ku hem bibe sedema vekişana ser egoya xwe xwe ya bin gefayê de maye hem jî nirxên modern bipejine. Yanî ji tûnekirinê re hem jî Divê tu bifikire, ti gelekî metîngehkirî, li ser te tundî, nijadperestî tê kirin, di şerê Cezayîrê de yek milyon yek milyon û pênc sed hezar mirov tê kuştin. Xelkê Cezayîrê Fransî ewqas tundî dikin. Li hember vê tê alikî ve jî tu çekî weke demokratîk yan jî siyaseta dinyayê re tê hevdî. Çimkî siyaseta dinyayê ji wan re dibêjê ev tiştê ku hûn dixwazin înadek e. Hûn dibêjin serxwebûn em dikarin Fransayek demokratîk çêkin. Mesela Fransayek cumhuriyetperwer em çi dikin û li vê de mafê xwe yê federaliyê ya jî yên herêmiyê biz kirine. Yanî ji alîkî ve wisa empoze dikin vê fikirê. Hin hin nivîskarên reş yên ku çûne bûne Ewropayî qejo

Dawam tu dîrokê nizane. Tê çawa Ewropayiya bikî asta însanekî demokratîk? Ev qas di şerê Cezayirê de ji ber ku sosyalîst nikarin cumhuriyetperver nikarin xelas bikin Cezayirê, tekoşînê nikarin ravistînin, yekî rastgir yê herî Tûmptê De Galle, General De Galle balyozê dike û hemû derfetên Fransayê ji heştê hezar leşkera tenî heşt heşt sed hezar leşker dikî Cezayirê. Ser de jî berava Mexrîbê dorpêç dike.

ji netewa Cezayîrê hatiye avakirin ji bo xêra wan naxebite ewana xeyalperest in bi vê avayî her tim tundî dikin. Tundiyek wisa dikin ku ji beyaniya jî lejyona çêdikin. Lejyon yanî kesên ku beyanî ne. Nîzekî pênc hezar lejyon tênine cezayê. Heta yekî boksor boksora dixwazî herî deverekê wîna digirin pasaportayê dinêrin pişt re bi manayekî wîna dîl dikirin ji wî re teklîf dikin dibêjin emê not hezar frank bidin te Nahewne û tê du sala têkoşîn bikî ji bo me, şer bikî, falan û bêvan wekî wî gelek kesan dixine wê kampê, kampa leşkerî ji bo ku perwerde bistîne. Dema perwerdeyê didin her tim ji bo ku hê tund tundrev bin, hê hê hovtir bibin, Hovtirîn metodan nîşan dadin min. Mînak kesekî di kesa digirin wana dikujin, hûr dikin, tê min bar wan dibêjin wana cezayîrî kirine. Bibêjin dema hûn çûn yekî af xwe nekir. Ev kes û yên Fransî

Bibore ez dixwazim kiçik dikina pêro te dê hevalê me behsa wî boksarî kir em bêjin te bi leşker di artêşa Fransiyan de û artêşa Fransiyan ji bo xelkê Cezayirê wek weşî em bêjin kesên nezan barbar xuya bike gelek lîstikan dilîze di vir de fanon dibêje vir de xuya dike ku Em bêjin metîngerî tenê bawekî siyasî û aborî nîne, bi heman demê de awayekî em bêjin derûnî û çandî jî tê kirin. Mesela di vir de di aîliyê xwe de derûniya leşkerî xwe dilîzin. Him em bêjin kesên Cezayirî xelet didin nîşan û him jî hinek dima hinek leşkerê wan direvin û wan her du kesê din dikujin tîn di vê vanê re viyayî hatî van Cezayirî wan kuştiye. Bê wan ditirsîne kesên dima eskerê wan ditirsin leşkerê wan dike psîkolojiyek û sal ku wê demê çi ye cezayê dijminê me ye em wan tune nekin em ê tune bikin ew ê me wekî mîna hevalên me perçe perçe bikin ba bijin rastê û êdî çavê wan sor dibe em bêjin kîn Em bêjin bi wan dirijin. Dema di herba de ji xwe hûn dibînin leşkerê em bêjin di normala xwe de qet nikare însanan wisa bikujin bi wekî wehşiyane tê însanan dikujin, qetil dikin, çavê wan derdixin, destê wan biborin, hinek uzvê wan jê dikin. Gelek tiştê xerab dikin. Ev jî çi ye? Xuya ye ku bi wekî psîkolojîk tê hazirkirin û aîliyê dijî mesela yê metîngeriyê dikin, leşkerê xwe wisa perwerde dikin. Yê hember jî çawa nîşan didin dayê psîkolojîkî de ew tiştekî re nabin. Ew em bêjin lawaz in, ew kesekî jêr di jêr in. Gere wisa bifikirin, gere xwe biçûk em bêjin bibînin ku teslîm bibin. Gere nasname xwe înkar bike, gere rengê xwe înkar bike, gere diroka xwe înkar bike, gere çanda xwe înkar bike ku teslîmî dijminê xwe bibe. Belê. Fransayê bifikirin ve demê çaxê go şerê cîhanê duyemîn çêdibî sala hezar û neh sed û çil û pêncah û heftan de dewletên Ewropayî di civ in Tirkîye jî tê de li ser hiqûqa mirov e û li ser hiqûqa şerê Peyaman, peymanan îmza dikin. Di van peymanan de çiqas mafên mirova hebe, Fransa hemiyan îhlal kir di vê şerên cezayê de. Piştî ku De Gaulle li tê, De Gaulle hê tund tune. Netîgeriya De Gaulle ji ber wê yekê Fanon weke radîkal metîngerî pênaze dike. Fransa dikenî ku ravayekî siyasî nabe. Bi dek û dolabên enternasyonal nabe. Êdî piştî ku Dekar balyozê dike, ew dibêje em metînger qabûl dikîne tiştî bi vî avayî dike. Lê carna jî te ku dolaban dizîvirê min dîsa yanî ji Amerîkayê re peyam dişênî Amerîka Brîtanya Amerîka Brîtanya lê dinêrin vaya Degal biryardar e dixwaze ser bikevê yanî çepik lê dibarîne ewqasî dikin ji ber wê yekê ji aliyê înternasyonel Pasîfezm, em bêjin ji bo ku gelê Cezayîr ji doza xwe veqetin, pasîfez tiştekî pasîfîze, em bêjin pêlekê pasîfîze tê. Yanî dixwazin wanan pasîf bikin. Dixwazin çek berdin. Bi vî avayî Fanon nivîsên xwe ji wan re dinivîsî. Çawa Weke rojnamegerekî çi çêdibî? Fransa çi dikî? Li ku derê ku bombardiman çêkiriya? Mesela li Sîdyayê Saîdiyê bombardiman kiriye. Li kampa li kampa polonîze dahî tecawizkirin û kuştin e. Çawa? Her tiştî rapor dikî. Bi vîya wayî Digihêje armanca em bêjin navneteweyî û Fanon dîsa nivîsa xwe de dibêjî vaya dinya êdî pişt Cezayîra disekinî û emperyalîzma Fransayê ne çar maye ku rastiya me qabûl bike lê ew hê jî tundtir dike. Yani nasekinin. Lê belê hinek fikrên ew ê tê, gelo em çawa karin Cezayirê bikin Cezayira Fransayê? Çunkî yê li hember dixwazin bibin Cezayira Cezayirê. Yanî serxwebûn xwazin. Ew entegrasyonê naxwazin. Degan di çî referandumeke saz dike. Di referandumê de dîsa fenda dikî. Di wan fernan de kesên ku nehatine referandûmê ji cihê wan re jî deng dabin jî erê em dixwazin Cezayîrê bêhnijî bin û ji dîsa weke nivîskarê Richard Wright propagandaya dinivîsîne. Bi vî awayî kesek heye yekî sosyalîst Paul Rivet, ew jî diçe li hemû dewletên em bêjin ku dikaribin bandorê li Cezayirê bikin digerî û ji wan re dixwaze bêjî em weke Fransayê em sosyalîst in, em demokrat in, em dixwazin biratî çêbî, biratiyek çawa? Fanon vê najî rexne dikî. Dibêjî tu behsa biratiyekê çawa dikî yani? Te ev qas tişt kirin?

Ez daxwazên wan jî nakim napejirîm. Ew kesekî yê ku herî enternasyonalîst û yê ku mafên mirovan diparêze. Dema divê berjewandiya metîngerî ye, çapkirên wan jî, rastgirên wan jî berjewandiya dewleta xwe difikirin, berjewandiya metîngeriya xwe difikirin. Em dikarin bi kurtasî bêjin. Fanon li ser psîkopatolojiya kolonyalizmê ku çawa Kesê ku metinker e çawa ji mirovatiyê de dikerî wêna analîz dike, wêna bi nav dike û kesên ku metingeh bûye, kolonîze bûye çawa dikarî xwe nas bike û li xwe vegerî. Vanan dinirxînî, li pirtûkên xwe wisa dinivîsî, di Dawiya jiyana xwe de ji xwe ne tenê ji bo Cezayirê difikire. Ji bo behsa mesela di nivîsê xwe de behsa Camaîkayê dike. Ew jî giravekî girêdayî Karayîpê ye. Behsa Domînîkê û Haîtiyê dike. Behsa Portorîko dike. Camaîka mesela Em mesela ev wisa bêjin, ev e, welatên ku hatine metîngehkirin, hemû taybetmendiya we jî weke hev in mesela. Erdnîgarî û dewlemendiya we weke hev in. Ya berava we heye, ya e, em bêjin xelkê wê dikarê cotkarî bike, karê giran bike, yê ku Ewropî na- naxwazin bikin,

Xwedan, xwedanê wê axirê yan jî wê plantasyonê keyf û sefa sefa ye. Jamayîka mesela zimanê xwe neparstiye. Zimanê xwe weke diyalekteke îngilîzî fehm kiriye. Vêna jî binirxîne. Yanî dibêjî zimanê metînger ku tu bikar bênî weke ku te pênc cawî xwe kiriye. Tu ji rastiya xwe û ji hebûna xwe biyanî dibî. Vê tiştê di nivîsê xwe de amaje dike û li ser rihê mirov jî ji bo tedawîkirinê şêwaza tundiyê jî rave dike. Di şewaza Tugiyê de vê tiştê dibêjin. Sistema Tugiyê ya ku kolonyalist ava kiriye tene bi li dij Tugiyê dikarî xerab bibin. Li hember Tugiyê divêt Tugiya nêrîna xwe wisa dilîzê. û me got ji ber ku kesên wan hat em wêne dubare bikin bi kurtasî dagirker çawa difikirî dagirker dibêjî mejiyên ji tecîhan ne pêşketîne geşedanek weke ya me çênebûye ewana kêm e ji bona misilmanan jî dibêjin Yani xelkê Cezayirê mesela Müslüman ji bo rewa jî bêjin xelkên çerm reş jî yên raşke reş jî bêjin heman tiştê ji ber ku bikarî vê rehetî wê derê ji xwe re bikî metîngeh û nijadperestiya zanistî dike yani Nîşastperestiyê dikî dibe jî ev xelk mirov nînin. Tenî wê astê dibe jî ez weke dewletekî pêşketî hatina vê derê şareza bikim, şaristaniyê bêhna Kurtasî kurtuk derdora vê de axivin. Tiştekî kurtulêzê belkî. Belê. وەکî we jî dît me kêm zêde behsa jiyana Frans Fanon kir. Piştî wê em bêjin teoriyê wî yê ser psîkolojiyê û metîngeriyê em bêjin metîngeh çawa difikire, metîngerî çawa difikire ê met hatî metînkirin, metîngehkirin çawa difikire me ser wê got. Di wir de jî mesela behsa şîdetê kir got şîdet ji ber ku kesên metîngeriyê dike Yê din yê hember mecbûr dihêle. Ji ber wê em bêjin gotiye. Piştî wê mesela bêjin Fanon hinekî behsa taktîkê em bêjin taktikên têkoşînê dike, têkoşanê jî dike. Dibêjin mesela kesên tê metîngehkirin dikare mesela hin tiştan wekî wekî taktîk bikar bîne. Hin amûrên xwe Hin jî amûrên em bêjin yê dijmin yê jî gamêtînger em bêjin wisa bikar tîne. Mesela dibêji behsa peçeyê dikim bêjin xwe nixumandin ya jina hebû di Cezayirê de. Dûr de dibêji di normalê de ev xwegirtin ya jî peçe di normal de çandek e. Çanda Cezayirê ye. Cezayirê ve çawa bikar tînin? Bawakî taktîk. Mesela dema Jinên Cezayîrî ya jî tevî têkoşînê dibin, çi dikin ji bo nê nasîn, ji bo kamufle nebin, çarşefê xwe, peçeyê xwe datînin, normal modern em bêjin xwe dixin şeklekî modern û dikevin nav em bêjin civata Fransîyan û wir de hin em bêjin çalakîyên xwe dikin. Dû re jî ka demekê şinde ji dema ve ya pêk tê hinek van tiştan bikar tînin şinde dû re dîse vedigerin em bêjin çarşefa xwe. Vê carê jî wekî amûran şer bi kar tîne, di binê feçeyê xwe de sîleha tişmişta falan vedişêrin. Bi vî awayî bi kar tîne. Mijaha radyoyê jî dibêje radyo amûra dijminê wan e, gorem bêjin Cezayîryan. Lê diçin di têkoşînê de ev ji wan re pir lazim dibe û dibe sîleha têkoşanê. Em bêjin di ji bo Cezayiryan radyo ji ber kardem û kar tînin haya wan tiştan guhdar dikin. Diya dijika dibêjin Fransî, zimanê Fransîyan mesela Cezayirî zimanê Fransîyan hin dibin. Vêya ji bo çîn dibin û ji bo çi bikar tînin vêya jî dibêje ji bo dengê xwe bigihînin cîhanê û cîhan wan fêm bikin. Wî jî wekî amûrekî bikar tînin û amûrên em bêjin wekî me got yê Metîngê metîngeriyê digihîne jî dijminên wan yên dijminên xwe wekî em bêjin sîlehekê, amûrekê bi kar tînin û di derek din de jî ka wisa dibêje, dibêje kesên ku baweriya xwe dîrokê bînin û bende kesekî wan xelas bikin. Tiştê ku wisa bike ev şaşî ye. Divê kesek bende yekî nemîne ku were wan xelas bike. Ew bi xwe em bêjin bi rihê xwe, rihê em bêjin nasnameya xwe û dîroka xwe em bêjin dest têkoşînê bike û xwe rizgar bike. Di mijara objektîfiyê jî mesela Fanon wisa dibêje, dibêje di şer de objektîfî jî ka heta dibêje, Tiştekî şaş e çunke ev objektîfî em bêjin ji bo berjewendiyên em bêjin metîngeran tiştekî baş e û em bêjin lûksek e. Divê ji di her demê de mirov objektîf jî nebe. Ji ber wê jî mesela gelek cara em bêjin Frans Fanon ji xwe wekî me got tê rexnekirin. Hin tiştên xwe de carek derek dijî wisa hatu bi gotin divê ji Frans Fanon kesê hemberê xwe re wekî diaxivin. Mesa behsa mêtingerî yê dike. Divê ji tu wisa dikî, tu vê şaşî yê dike, tu mafê mirov a ji destê wan distîne, tu em bêjin nasnameya wan da dike. Di kesên hember re diaxive li armanca wî kesê paş de em bêjin têxin hereketê. Ew ra bi tev digere, ew vî tiştî bihese. Belê niha vanabûn bêjin tu şem dibêjin. Naverekê bin e, tu şi naverek li ser pirsê we hebin em gora wê dikarin şibin jî lê zêde bikin.